आब ओ तऽ ओने रस्ते में पच गेलै आब कखनी खेबै कहलियै हम तऽ। अहें और के इजार में छियै आब एते तब एते कोनो जाय नै छै नहि दुआर ओतऽ पर। देखैत रहियै कहै छै घरबारी सब कोन नहि देखै छियै जाय बालो बच्चा गे सब। एगे पानि न निया कनी मेजमान सब ल दाय गे पानि न न निया जल्दी एलै मेजमान सब राखू राखू नहीं गोर धोते मेजमान से हाँ रह दियो रह दियो था अहिना देखै छियै महाराज जी सब आयल यऽ संत महात्मा से कोनो कार्यक्रम रहै कि पूजा तूजा रहै

तऽ हम लड़काके नेने आबिए हँ लड़के देखा दिअ हमरा आरके पहिले एकदम से कहै छी ठीक छै हम लड़केके पहिने मंगा दै छी हँ, मंगा तब दिअ, नाश्ता मंगा। पानी करब चाय ताय तब जायब हेतै हेतै दाय गे भैया केना नहि यऽ

अब ओहि लए दुख नहि सूप में मान तो रात के आनलिए देलिए तो अहाँ के प्लेट में आ हाथ में पकड़ेलू ना सूप में थोड़ी ना खेबे बैठ के नहि हाथे मे प्लेटे मे खेबै नहि बुझलियै लए कऽ आयल सूप तऽ सब मर मेजमन भए गेल चूप हँ सही बात कहली नहि बुझलियै अहाँ आरके हँसै छलियै जे सूपमे देलकै मेजमानके दै छियै सूपमे नाश्ता

बियाह हेते ना मोगी हेते तो अपने हमर भैया नीक से रहे लगते मोगी नहीं से करते ले ना भैया। पूछ जकर एकर मोगी हेतै हैं? हाँ तो अहाँ के कतेक पढ़ल छियै मैं कते पढ़ना चाहिए की कहबै आब हम चारि साल से भरमल ये एबरियो कुमार ठल्ला बला बुझा पड़ै छै कुमारे रहतै एकरा देख कऽ सब मेजबान के उकाठी उठै छै हम की कर

अच्छा बड़ी सुंदर छिए सुंदर छिए हमर स्कूल वे बांस बिटल छो ना अपना के पल्ले हैं? पल्ले कते लेन देन लेते आ समर्थ समर्थ उठ के चल देबे बच्चे बच्चे झंझट नहीं ले नहीं लेबे से कुछ अच्छा एकर गार्जियन वो अपने से बोलत कहाँ बोलबे हम ही बोलबे तो लेन देन की छे केना की सब लेबे बाबू मेजमानी चलि गेल छै कहलकै आइ नहि एतै मेजमान काल्हि एतै एतै तऽ काल्हि तोही जवाब दए दिहे हाँ तो कहियो कते लेन देन की लेबै आइ काल्हिके जमानामे केना चलै छै देखियो हमरा इएह टा बेटा छै हमरा नहि होइ छै हँ एके एकेटा जमीन जथा के कहबै कम हमरा से नहि छै जते रोड मे जे छै किता लगलू सेटा हमरे छै ओ सब हँ आबैत रहिए तऽ हमरा देखैत रहिए हमरा आरके कहियो छै बेटा करके बेटी राज करत अहाँके राज की बुझै छी आज हम लगे तुलसी में पानी धारना हाथ ना तो हमरा घर गया मार्केट जे लगे या अब बुझलिए ओए में हमर डेढ़ बीघा ओए मार्केट में गेल मैं क्या गड़ेरी वाला सब अपने के छी सबटा हमरे छी मैं बहुत सुंदर छै ई पांच भाई जे एकेटा लड़का छै ना बुझलिए

ए नमस्कार नमस्कार नमस्कार हाँ बेटा फिर यो करब वही ना करब सब तैयारी भए जेतौ हे चल जल्दी भाय गे एने सुन ने, हमरा बड़ी समस्या लगै छौ की भेलो माँ की भेलो हमरा बड़ी समस्या लगै छौ की प्लेट पटक देलकै कोई ने खेलकै उ छौड़ा जे उएहमे सब मिठाइ लए लेलको तऽ तोरा नहि कहलो नहि ले अब की कहियो बेटे ओहन छौ तऽ सुनबे नहि करै छौ बेटा तोहर। बिल्टौआ के चारि बरस से मेजमान कहै छै करबै घुरि घुरि जाइ छै ओ मेहमान कब पर फूटल छले हमर भाय के कह लेतिए तऽ भाग ओकर बेटी के चमक देलके नहि करती नहि केलके ना जे भी नहि ओकरे करतै रहतै हमरा शंखा कथी लगैया सबटा प्लेट पटकि देलकै